Yo nɔvi lɔlɔ̃ medo gbe na wɔ eva agbe ŋkeke ya va la dzi. Ŋkɔ nye nye Edem ne eva mɔ dzi enye ame yeye dze agba ne na subscribe ne subscribe vɔ la na ma video ya kple ame nɔviwɔe e me xɔ se be ese nu ƒoƒo yi mia tɔ ƒo tso dziƒo ƒe nya ŋu ma de gɔme viɖe haɖe be menye ame sia ame ese yi evu gbe o ehe ne mi be ye vu ɖe wo be aye ƒa vu eyi aye ƒa vu eya mi le yɔyɔ be ye vu aha alo fransɛ gbe Ɛhɛ, efifla la yevugbe ye yi mele gbɔgblɔ eya nye be British alo America yevu ƒe gbe. Enya yi miatɔ yi tso India ƒo nu tso ŋu eya nye be ebe, Domahi dziƒoɔ ɖe anyigba dzi ye ɖo mahui dziƒoɔ ɖe anyigba dzie. Ebe womenya teƒe yie tso o, aleke wò aƒe nèdi be yeanya teƒe yi nèyina? Ta ɖo mahi elẽ doa me ƒe gbe, eye awole tsitsi na wò be dziƒoɔ enyo wu efi, alo enyo wu anyigba dzi. Ok, ame yi ŋlɔ ɖe agbalẽ me, agbalẽ ɖe me be, dziƒo nyo wu teƒe yi nèle fifi laa ɖe? Ne enya be dziƒo le ɖe, nu ka ta maku kaba ne wòadzo le anyigba dzi o? Alo ne enya be teƒe vivi ɖe le agbeyame wu agbe yi me wòle fifi la ɖe, nu ka ta mawu eɖokui o, alo tsɛ ta mawu eɖokui o ne wòadzo ayi ɖe anyigba ma dzi o? Biabia yi mía tɔ yi tso India bia ema. Makɔ video ya ƒe link kɔ da ɖe video ya te be wò ŋutɔ nàva yi se nufiafia Enye ame ɖe nye me srɔ̃ nu tso egbɔ. Efia nu geɖe. Vɔ hafi mayi edzi ɖe, madi be nàkɔ to wòe kɔ va mɔ dzi. De asi le nu sia nu yi nèle wɔwɔ ŋu ne nàdo tom. Nàma videoa haɖe be, Wolé mí ɖe go yibɔ me. Megagblɔe, Wolé mí ɖe go yibɔ me. Gbã egoa me ʋɛ. Ɖekae nye vɔvɔ̃dodoname ƒe.

Ne womese vivi na agbeyame o ɖe, ame ɖeke meyi ɖe kuwo de trɔ gbɔ va va na mí ŋudodo o. Ame ɖeke meyi ɖe edzo mavɔ me gbɔ va va na mí ŋudodo o. Eyae nye nya gbãtɔ. Tɔgbe be, ne ènya teƒe yi nètso ɖe, it's very easy to know where you are going. Ànya teƒe yi nèyia. Kpɔ, medo gbe ma le akpɔsɔgbe ƒe video yi me wòva yi be. Ne du nu di ƒo va yi mlɔ teƒe ɖe eku drɔe manya ta ɖe wɛ ɖe mega va tsi na mi be nue kpɔ nu o. Mi le Ghana me mi kpɔ ale yi Owusu Bɛmpa kple prophet wo le yi le gbɔgbɔ be yi wo le prophecy wo wɔ. Prophecy wo nye ma da ƒu kakakakakakaka wo le nu trɔ. Kpɔ ma tsi nya na wɛ nyateƒe ɖeka ye. Nye megbe wo nye bishop nye megbe wo nye pastor. Enye ɖevi tsi gbɔe be yi le nu kpɔ nye megbe o. Vɔ me be, Ède dzo mavɔ kpɔa? Ènya teƒee ni tso aƒe va heya mea? O be, Ne dziƒoa le ɖe, meɖe kuku va yi di diditi na dzo le anyigba dzi natasi suku fe xexe. Dzo le anyigba dzi, va yi di diditi na nu, ne nadzo le anyigba dzi nava yi nɔ dziƒo nanɔ agbi edu. Meɖeke megado lɛ̃ o. Eʋe ŋutsu me be ame aɖeke megado le eŋue o. Me be, Nyateƒe ɖekae eya mana wòase le agbe ŋkeke ƒe aʋala dzi. Ame aɖeke megado le eŋue o. Ne èle suku de, nèle suku de haɖe be yi di be yeawɔ dɔ nyui, yi di be yeanya Yevugbe dodo, Mía degbee ɖe mekɔ le dɔ wɔ o, yata mibu mía degbe, yata kpekpem kpekpe mele mía degbe ŋu o. Ne mi ʋu factory le mía dee me ɖe, nya ɖe ko me va de me le, ne mi ʋu factory le mía dee me ɖe, eʋegbe ɖe mía na ame ɖewo woa srɔ ʋegbe. Enye me srɔ eblu gbe le dodo. Hadze be heme yi ɖe Gen duɔ me ɖe, eƒe, eƒe gbe ma na dɔm o. Ame yi na dɔm tsi nam be ɖe, you will have to speak Twi. You will have to speak Akan, if not you can't work with me. That is when we have, we have value for our language. me be, Anyigba dzie míase vivi na. Dziƒo mehea school fees o, anye ne Mawu mana nàva anyigba dzi o. Begin to reason, bia ɖokuiwò se be, Ne dziƒo mehea school fees o, dɔléle mele fi ma o, agbedudu sɔe le fi ma, sika tsɛ ta Mawu kɔ wòkɔ va gbea me. Ènye hiãtɔ. Kpɔ, I don't see any rich man in Africa. Ne míbe gatɔwo ɖee, there is no rich man. Ameyiwo le miasi ɖe they are fraudsters they steal the nations money to survive maybe out of ten ame woame eve two woawo koe nye woaŋtɔ woƒe ga tɔwɔe yiwo to afifia hafi wokpɔ ga and for that matter ewo hiatɔ like majority are poor Hiãtɔwoe sugbɔ wu le Afrika. Hiãtɔwoe sugbɔ wu sugbɔ wu le Togo me. Hiãtɔwoe sugbɔ wu le Ghana me. Hiãtɔwoe sugbɔ wu le West Afrika. Xa ɖe dzo mavɔ kple dziƒo ta. Ao! Don't believe in that nonsense.

Ne me ya tso five minutes me nya be bus ava kɔm five minutes bus eme kɔ ya me wɔ video va yi miaƒe aya lolo ɖe eʋe dukɔ tasi we me ga gble wo game na va nɔ sɔlime ɖeke me wo kɔ tsi di na mia tɔgbe we zi ɖeka le kɔsi da me e sugbɔ mawo so gboli sa a na tsi a dza le wo agble dzi kple ame vɔ wo agble dzi a na ŋdɔ aʋu until God separate the sun not to shine on the on the on the on a poor man's farm alo magblɔ be eh, evil man's farm gbemagbe ya manya be dzra dzo mavɔ da ɖe there is nothing like that mita asi gbe game gbegblẽ na mia ɖokui biblia ma va fia mi agbe nyuie nɔnɔ mia dekɔ nuwo ɖe machina we yovo king leopold the second Ɛ, ɖe Kyliopo ƒe agbalẽ kple Lord Macaulay ƒe videoe mewɔ ɖe? Ewo eve nyɔnu eve ŋutsu va ye tsɔe ne nàxlẽ. Ekema nàse nu yi gblɔm mele na ŋu gɔme. Yeovo mena mí nyɔendiɛ me, wome, womana mí nyɔendɔ me o. Mado eve gbe na wɔ ne nàse. Dagbe ya mebia na wɔe. Ameyibɔ, mebe dagbe ya mebia na wɔe.

na agbe nyuie nɔnɔ yi mía tɔgbuiwo na mí ɖe, mí lé ɖe te ne mía sa vivi na agbea. Me bia dagbe na wò nɔvi.